kgale-kgale go be go na le mosetsana yo mongwe go thwe ke tselane tselane e be e le mosetsana wa lethabo le lemineelo ka nako tšohle ena o be a dula motsaneng tsoko kgauswi le dithaba O be a dula le mmagwe ka gare ga mokutwana yo o ruletšego ka bjang. Dinonyana di be di rata go tsokama letsikangopeng la mokutwana wa gabotselane. Mmagwe o be a rata go mo anegela dinonwane bošego e le gare ba o ramollo. Badudi ba motse wa gabotselane ba ile ba tsoge ba šuletšwe ka letšatši le lengwe. Go a kwagala gore go na le lekgamatsoko mo motseng. le e leng gore le ja bana le diphoofolo. Kgabagareng yeo, badudi ba ile ba swanela ke go gatoga dilao ka ponyo ya leihlo. Mmago Tselane o ile a laela Tselane gore le bona ba huduge, gomme Tselane o ile a gana. Mmago o ile a mo laela gore, Ke tla go tlišetša diamaleng tšatši ka tšatši. Ebile o seke wa bulela motho yo a kokotago mo mojako. Ke tla go opelela košana ya sephiri ge ke go tlišeditše diamaleng eo o tsebago ke nna le wena fela. Gomme Tselane o ile a dumela.

Gomme Tselane o ile a bula mojako ka lemimelo, a thabile a amogela diamaleng. Ganthe lekgema le gare le ba lebeletše. Le lona le nyaka go loga mano mabe a gore a kgone go swara Tselane. O ile a lebelela mmago Tselane go fihlela a sepela. o ile a iteka mahlatse le yena go kokotela tselane gore a kgone go bula mojako gore a mokame a opela ka ntšu la makgwakgwa a re tselane ngwanaka tla o tšee dijo o je Gomme Tselane o ile a kwa gore leo a se lentšu la mmagwe, gobane lentšu la mmagwe le bose o ka re molodi wa nonyana ya taga. O ile a befelwa kudu. O ile a re, Nka se bule, ga se wena mma. Eupša le yena o be a tšhogile. Lekgema le ile la bona gore Tselane o mo lemogile gomme a boela morago a loga mano a mangwe gape a go nwa mamapo a dinosi gore lentšu la gagwe le nolofale jwale ka la mmago Tselane gomme ka gore ba re maleka a se makgona makgona ke maboeletše O ile a boela morago go ya go kokotela tselane gape, a thoma go opela košana ya bona ya sephiri ka ntšwana la go nolofala, jwale ka la mmago tselane. Tselane o ile a thaba, a nagana gore ke mmago yo a lego lebating, o tlile go mo fa diamaleng. ka bommadimabe o ile ga re mahlo a hwetša e le lekgema lekgema di le la mo pipelela la mo swara la mo tsentšha ka lesakeng tselane o ile a thoma go goelela a ragaraga a tšhaba le tselane a leba dithabeng mo e leng gore o ile a fihla a tsena ka legageng mmago tselane o ile a re ga a fihla a re ile o fa tselane tša go ja a hwetša selemo e le ngwagola o ile a boela setšhabeng sa motsaneng wa gabo mo e leng gore o ile a phapha mokgoši gwa ba le mošimane tsoko wa monagano wa lephefo a thoma go šala mehlala ya lekgema morago a tsena ka legageng a hwetša tselane a tlemilwe ka dithapo o ile a mo tlemolla a hwenahwene a mo laela gore a tšhabe a topa legala la go fiša khirikhiri a foša legema legema la tšwa le ba kitimiša legema ka bomadimabe di le la thitšwa la wela fase ge re la goelela la hwetša le gore ba phonyogile Phuthi le Letselane ba ile ba tsena motsaneng wa gabo ya ba šebešebe setšhaba se ba letetše se kgantšha se ba bona ge ba goroga ebile ba lokologile tselane o ile a thoma go itshola ebile a laela mmago gore mma ke ile ka ba ngwana magana go botšwa ka fetša ko etše dikomeng tša batho ke maswabi mma o ntshwarele ebile nka se tsoge ke bušeleditše gape ebile ke a thaba ge re boetše gona mo motsaneng wa borena paul sa moselase re poetic art stories telling again and again